Aw le, tlirtute ka channel ah ka lo lawm leh vek chauh a, Pastor pakhat in Missionary pa pakhat chhan leh vang tha tak pawh awm hauh lovin a lo ban hmiah mai a, he thil chung chang ah hian in mi tam tak in an ngaih dan te an rawn sawi a, a ban tak Missionary pa hi an kawm nghe nghe a ni, YouTube ah en thei in a awm a, contract ang in Missionary hna hi a thawk a, chhungkaw chawm nan ah a hman ber pawh a ni hial tawh a ni. He missionary hna hi Pastor pa inah a ban chhan hi missionary pa hian a zawt thin a, amaherawh chu Pastor pa hianin a lo hrilh tha duh lo a. Group vela in thil sawi vel avang khan tiin a lo sawi ni awm a, an kawmna a sawi dan chuanin. Tichuanin miten min ban chhan hi min zawt ngei ang a. Engtin nge ka hrilh ang? A chhan tha tak min hrilh loh chuanin tiin a sawi a. Amaherawh chu Pastor hian in lo hrilh tha duh thak lo a ni. A chang leh hnain thawk tha lo tih te in a sawi bawk a. Chhuanlam tur a zawng ve ngar ngar a nih hmel a heti a sawi dan hmang hi chuanin Pastor hian in. Amaherawh chu Missionary pa hi a ban chhan dik tak khi chiang takin a hrilh duh hauh lo mai a. Thil engemaw inphum ru, zep emaw khatiang khan a inih hmel a ni he pastor hianin. Pastor tih atan pawh a mawi lo a. Pastor te hi a nihna dik takah chuanin mipui chhiah tling khawm an dawn khawm atanga khawsa thei an nia. Vang indah lal emaw in va indah lul in kha a tul lem lo a ni. Mizo Voice channel ah khanin a full a en tur a awm a. an kawmna hi amah ngei an kawmna ama rawn sawi a ni a thil chung chang hianin mi tam tak ngei dan te kan sawi lang a hriat te pawh a tha a mi tam tak ngei dan leh experience tawh te atang khanin hriat tur tam tak leh kan la hriat loh tam tak te pawh hi kan hriat belh phah thin a ni hetiang thil lo tawng tawh te pawhin lo awm ve bawk a comment nan rawn sawi a. rawn sawi en tam khawp mai a hetiang thil thleng ang hi chumi hma chuanin mi pakhat ina a thil rawn tarh lan hian chhiar thawk ta ila pastor leh missionary te hlawh inang se ti zawngin like comment teh u intifel ho chuan an hlawh hi lawman in rawn ti leh tho dawn a kan hre hneh hlei hlui tawh synod thih ngo angah chuan mizorama paw lian ber an nia keimahni pian teh atanga presbyterian chhungkua atanga seilen ka nia. Mahse, Sinatho hmalakna ai chuan Salvation Army te hmalakna hian kan ram Mizoram hi a tidam zawk ka ti fo mai, tiin a sawi ani. Kohhran lam engmah intihhmingchhiat tumna leh intihmual pho tumna a awm lo tih kha inhriat sak tawn ta ila, Pastor pa ina a ban tak, Missionary pa an kawmna atanga a thil rawn sawi te ka rawn share leh mai a ni e. A ngaihtuah chiang ve ta ula, thil a chhan tha tak hre lem lova han inban tawp mai chu a tawngtu leh a tuartu tan chuangin a nat tur zia chu. Chuta karah ei ber ber atana hman atan leh chhungkaw chawp nana a lo hman tawh phei chuanin a tuartu tan chuanin a na dawn hle a ni. Hei mai piah lamah hianin a chhan tha tak te hi han hrilh mai se la chuanin he pastor hianin tlem chuanin a rilru te pawh hi a nawm phah deuhin a rinawm a. A thuziah hian chhir chhuak ta ila, Pastor leh Missionary hlawh lawmaw'n hi inang rawh se. Pastor te hi lal an ni lo, Kohhran mipui thawh hlawm hmanga hlawh la an ni. Kan thik vang a ni hran lo a nia, dik tak leh fel takin hlawh la ve rawh se. An hnathawh hi a harsa em em lo, Pastor phei chu. Kan Missionary te hi duat ve deuh rawh se. A pawimawh ber chu Pathianin ropuina chang se. In insik lovin Pathian rawngbawr thlang dil dir rawh u. Pastor te hi ramthim a kal se, Kohhran mipui tlanhlin Kohhran upa te hian min kaihruai ve tawh rawh se tiin mi pakhat hian a rawn sawi a ni. Awle tunah mi thenkhat ten an ngaihdan leh an thil lo tawn tawh an experience atangin an rawn sawi ve a, hetiang thil hi lo tawng tawh te pawh an awm bawk a ni. Heta pakhat in tin a rawn sawi a hmeichhe pakhat in upa fel tak tak te hian pastor tlenglawr zuan hi hrethiam se an thu hnuaia pastor te hi an dah thei a nia pastor te chu kohhran chawm an ni a upa te erawh mahni in chawm zawk an ni a upa te harh a hun e tin a sawi a ni heta pakhat ve thung chuan tin a sawi a sinawt meuhin a ban tawh chuan a fel lo a ni mai tin a sawi a ni. He thil rawn sawi hi thil ni ve thei tho chu a ni. Amah khanin a lo zir lem lo te pawh a ni ve thei tho a, amaherawh chu kan va hmuh pui lo a. An kawmna khanin dawt em chu a sawi lo tur a ngai ta ila, missionary miau ina dawt a han sawi em turah chuanin ngai lo phawt ila, amaherawh chu Tûng mah hi tha famkim, fel famkim kan awm lo kan tih tawh thin kha, missionary rawngbawltu pawhin thil a ti sual ve thei tho tih kha hre ve bawk ila, amaherawh chu thil a ti sual e tihna a ni lo a. Heta pakhatin tin a rawn sawi ve bawk a ni, Aurora chu theuh theuh pawh commission pawh duhsak zawng an nei ve zel, Nateah pawh kan khawvel Kristiana hi a dal tawh khawp mai, Tisa-in rawng kan bawl tawh a nih hi. Upa zing tawngtai peih deuh thinawmte tuihaw khat hma a lo off ruksak a, an tuihzem a khat hman lo ang tih hlau a lo pam lut daih upa inkhawm teima zing tawngtai peih thinawmte Ram it em em lo zauh zeuh zeuh lah bo lo Kohhran in ang lo inthinawm te hi hreawm entir nan UPC leh Presbyterian i upa tawngtai peih deuh pakar deuh ka tihna anih khi tihin a rawn sawi ni pakhat hianin a thil rawn sawi dan atang hi chuanin thil engmaw tam tak hriat a nei tih a chiang a. Heta pakhatin Pastor te hi chu an awm sa chuan ka hre ve. Bial a zim telh telh a, bial an vil hneh lo telh telh niin a lang. A bikin tun hma Pastor te kha an lo fakawm, kohhran chhungkaw tin te, an han thlawh chhuak a, chibei an han sem kual thin te kha lung a ti leng, tunlai Pastor za za chu ka ti lo, an awm Officer ta em em mai hi a tha lo hle. Pastor zing tawngtai inkhawm peih lo, an sermon huna Nung taka sawi tum, nung thei si lo hi an tam ta. Thil ni ber a lang ta chu. Rawngbâwl nâna hman ai chuan eizawnna pangngai a ngaih hi an tam ta niin a lang. Khawtlânga mi chunga lênga an inngai ta ber a ni. Ṭhenkhat hi chu an infiah ve a ngai hle niin a lang. Pastor fel tak tak hi chu an la awm tih erawh hriat a ṭha. tin a sawi a ni. Hetah pakhatin tin a rawn sawi a, Navy a lut thei reng, mahse Pathian lungbawl a duh zawk avanga a hna tha tak a kalsan a, missionary niin a duh ang ngeiin Pathian rawngbâwl turin a pen chhuak a, kum engemaw zat hnua tianga in ban tawp mai chu a rilrun a tlak dawn em mai. Missionary hi tam takin eizawn nan hmang an tam an ti a, Pathian rawngbâwl pahin an eizawnna chu a ni ve meuh mai. Mai parhlawna han inhlun tawp mai chu tih sual nei si lo, a hreawm duh dawn em mai, hna, hna dang zawng leh turin a kumin a lo chal delh ve tawh dawn se, Pastor tam tak thu nei lutuk, fel tak anga lang, eizawn nana hmang tak tak hi an mahni hi an ni zawkin ka hria, tiin a sawi ani. He thil sawi hi a dikna chen pawh mah thenkhatah chuanin amah ro chu ni vek lo a, Pastor te pawh hi fel tak tak leh tha tak tak, Pathian thuawih tak tak te pawhin a awm ve bawk ani. Amar chu thenkhat hi chu an rawngbawlna ai mah hianin eizawn nan hianin pastor hna hi an hmang ni ber hian a lang thin a ni. Hetah hmeichhe pakhatin tian a sawi a, An chawm zawh loh khawp hi missionary an la anih hi, an hlawhthlem si, an hah si, an khawngaihthlak lutuk tianga a nghet loh a lak vak vak ai chuan a nghetin la ngam se a tha zawk. Hepa hian Thukhuh deuhin a sawi, Ka khawngaih khawp mai, hna tha tak hmu leh se ka ti, tiin a sawi a. Hetah pakhatin, Pathian ram thawhlawm i pah hian missionary chanpual ram tharah hian dah tam ber theuh ila, an hlawhte hi a tam ve thei deuh ang, Pastor pawh Pathian ram i pah tanga hlawh pek tho an ni a, missionary te hlut leh pawimawh zia hi Pastor nen an intlau lutuk hi chu a tha lo. Synod Hospital Durtlang doctor ho lo lungawi lo an ban fo thin na chhan pawh Pastor thenkhat vang hlawh an duhawk vang an lo tih thin kha tiin rawn sawi ni pakhat hianin awle khati chin zawng khan i phawt teh se kan sawi zel chuanin he thil chung chang bikah hi chuanin a huam zo dawn sia sawi tur tam tak awm thei dawn a ni in ngaihdan te comment section lamah te he thil chung changah hianin i thil lo tawn tawh te atang te pawh a ni ang chu i lo sawi ve dawn nia.